Vawiin hian nau nei turin kan inring tawh dawn a, Kawnpui lamah kan chho lawk dawn a ti hian kan han insiam vel tan a ni. Tihianin Aizawl lam kan pan a, ZMC a nau neih tum kan ni avang hian ZMC a va in check up zel kha kan khua a hlat avangin a buaithlak deuh a, chuvangin Aizawl lamah hianin I ZMC a doctor thawk te private in kan rawn mai a ti khan a awlsam a, a ti ve duh te tih ve dan tur hre duh te in awm chuanin min lo zawt ang a tih dan te kan lo sawi ang a. Ni sarih December ah hianin inzai mai tur ka nih vangin tihianin pac room lampangah te hianin ihh hming han sign te ngai a kan han kal chho a ni. Ti hianin mi naute pawh an lo ṭap nghak nghak tawh a, heng ho hi a hma nia an zai chhuah te an ni hlawm a, ti hianin keimahni hi a in admit hmasa pawl kan ni ta, keimahni inzai ni hianin mi pariat kan inzai nghe nghe a, ti hianin an la dawn nge dawn lo tih pawh hrilh lohin phur deuhin kan lo awm ve tawp mai ni. Kan damdawi lak ho a en dik mek a hawk dawn a nia. Inzai tur kan nih vangin golden card kan hmang thei a ti hianin golden card hmang khanin inzaina hmanrua chi hrang hrang hi man tam tak man kha a thlawnin kan la thei a tlem azawng pek belh pawh kan nei bawk a. Ti hian kan inzei hma zan ania zir tawp ni zan ania kan inzei pui tur te ho pawh an rawn in admit chak chak hlawm tawh a inzei tura in ring kan tam tawh hle ni ti hianin damdawi te min han kap lut vel tana. inzaini a ni tawh a ti hian in ahh engmah kan ei thei tawh lo a ni a za hma zan zan dar sawm pahnih atang khan ti hian kan awm tlawk tlawk tawh mai a ni kan ei theih loh chung hi la rei dawn sia.

Tihian naute hi dar sawm pakhat leh chanve chiah chiah ah an la chhuak a chuan keimah pawh hi inzei zo e tilo chuan ka harh tha lutuk a mut pawh ka muhil theilo zawk a ka meng kur reng a tihian chhungten min buaipui a ka che thei ve der silo a chhungte che vel kha kan en hruk hruk reng mai ni. Naute hi a hritlan an hlauhsiat ti hianin a piin step lamah a lo va kal thlak pui vat vat a huat lamah khan ka hmu ve chak sa ti a ka lo va hawi ve thin a ka hmu pha tawh der si lo a tiang vel te khan nia a lawm duh khawp mai in tluang deuh in kan in zai thei a.

Rin aia beih uar kha a tap tawi leh reuh sia ti hian chuanin a pi ten an han pawm a a pi te kawnpui lam te aizawl a mi te a ni te scholarship lam te tikhanin thahnem deuh an rawn kal a mahse engin video a lak uar ber leh thlalak uar ber kha a damlo ber kha ka ni ta sia ti hian thlalak leh eng eng emaw kha thlalak chu a awm nual a mahse video hi-- A lo tam meuh lo a ni. Tihianin a pa in irh tir te an tum vel a, Inbeihve nasa khawp mai a. A irh har aw. Zan lampangah a diaper kan thlak a, tap uar ve hlawrh hlawrh lutuk a. Ti hianin video ten kan han la ta vel a, kan naute hi a hrisel hlauh a, chuvangin a chhuah pawh kan chhuak hma a. Zmc a nau neih ve duh te in lo awm chuanin tlem kan sawi ang a, keimah hi inzei ka nih vangin a nuam lo ka tihna chu kan inzei lai kha a ni a, inzeina ah khanin. ZMC-ah chuanin kan hmai an tuam daih thin a ni. Chu kha kha hei a thawpik thlak ve deuh a, damdawiin thenkhatah chuan an ti chuang lo ta. Khalai te kha a hriawm ve nania a bak chu nurse thawktu te hrim hrim, nurse lo pawh, nurse pawh an fel hlawm lutuk a, kan hriat loh pawh kan zawt zung zung thei a kha kha nawmna ania. Tihian a tap fawn ve hlar hlar a, kan naute pawh hi thil sawi kar lakah kan lo dah leh zawk ang a. Kan nau neih laia nei ve pakhat kha ih emergency a an zai ih ser chhit lam nge ka chiang tawh lo, boral ta kha ni nghe nghe a, kan neih ni kha a inang a. Kan chhuah hnuah mahse hei kan chhuah ni kha a dam loh tan ang chauh kha alo nia tiang kha hriat loh te pawh kha kan lo nei ve a, hang te pawh kha kan lo sawi lang ve hrim hrim a ni. Inzei hianin hnute tui hi kan nei nghal mai thin lo a, mahse Buite hi a pi hianin hnute min pekpui nghal char char a, a kham loh tawp khawk a tlei loh ve chhun ang ah khanin formula tlem kan siam sak a ti hian kan pe a. ZMC hi awlsam hle em em na chu formula pawh tlem te te sawmthum man lek lek ten lei tur a awm a, awlsam em em a ni. Hei hi kan chhuah zan a nia damdawiin atang hianin min zai atang a an i lin a kan chhuak a a chhuak hma ber pawl kan ni a bawihte hi a lo eng lo hlauh a kan van nei em em a kan kalna hla viau mahse tihian tluang takin naute kan nei thei a a lawmawm em em a ni. Kan naute hi kan van nei em em a, mutte duh a, buai leh eng emaw kha kan nei lutuk lo va, zanah pawh kan mu tha a, tichuanin amah pawh hi hrisel em em a, kan van nei em em a ni. Khatih zawng kha kan nau neihna leh kan nau nei tir vela kan video lak thenkhat neih te nia min lo en sak avangin kan lawm em em a ni.